Orokuirita kwamboka otiso, ninche omwana one nasirete korwa iga iga bogeka, are grade nine marigiiba, omwana oye iga asirete korwa esukuru yabugetwe, abatureti batemire komorigia, na abagambi, iga asirerete naivas, naivas eye egoaka chibicha town, nabo bagoaka na abamura na abaiseke, ba- alafu bakora korwa iga bagenda mobarache amaiga, bachia korara, igo bakorara abamura saba, orere na abaiseke. Igo babwate chitaabo goteka, Gaki inche ingosorora eserekari enkonye, endigesie omwana one gaki. Gaki eserekari indorere amaabera, ngosibie chianga emechie y'abanto nsomie abana. Igo nchandegete, nigo nkorwa efamiri etari kwenyara, na omong'ina ominto ninche morendete nkomorageria gaki. Abatureti gaki bateemire, gaki eserekari mbwate ase gaki inkonye. Gaki nako nasorora gaki, gaki eserekari ndorere amaabera gaki, tore na omong'ina ominto gaki, abana gaki, gaki eserekari rora gaki naibasi yakorire abana pi, abana baito gaki naibasi. Esabari yane nigo yachagete korwa ensemo ya bosongo kogenda enyako ee goika ase y'amatee y'emoo ya abere gochia ande ekamaga y'omwana obo omoiseke bw'emiaka ikomi na etano kobora korwa ase enka yabo naende oria gosomba gireti kianda iga amaga y'ekeombe ekemo ki'obokaya yuu konya ase ore goika amarwa na goakana chibicha ase omochie obosongo korasana korasana. Ogokora ebitagentanyara gokwanda. Aya nigo abeire amagaya y'omoiseke oyomo, korende oyo onakonyorwa nere gokanda emekone eyio. Bono eamate eyemo nigo egenderete korigia omwana oye omoiseke goika bono teramonyora, karabu abwo kobwatia ng'a nere goika ase ensemo yabo barache ase akorokwa amaiga, karabu abwo nyomba nere ororo bakomboete rirundu. Ime abwo nigo barokonyora bare abaiseke ikomi, abayieri na abamura batano, amang'ana agokorwa nebitage namakumi atanyare gokwana, ekiombe eke iga nigo kegendererete konyunywa ase orere na amarwa, na komenya ase rironda erio gokora obokayayu. Bono omwana oye nigo aborire ripoti yachiire ase abagaambi goika ase abanyanyi b'abanyako ee, goika bono omwana oye tararorekana. Korwa nabange bare abesiko, inche twarwete iga ekero ne ecousin eyio yane osirete, tokaenda Gavnairs photoshoot. ekero tokorwa twende ororo, nigo tokogenda twaumerana na abasani baito abange, kera omonto naye obwate omosani oye, naende nare otabwati. Ekero twaikire naivasi twaka chibicha, ekero twagire twaka chibicha mpaka saa saa tatu ya botuko, twaenda nonye ase eclub ime twatinda, gose rinde totabwati besa. Toenda iga abwo bo barache iga abwo tomenyete, ase enyomba eyio. Ekero twamenyire oo yaani tore abanto abange, toende ase enyomba eyio, twarara obotuko obogima, twakoree twakore chitabi chimbe, togaki naivas. Ekero bakobunga esukuru, igo bakoenda iga abwo naivas, baitwa chibicha, bakora ki, Gaki baasareka, ntebinge enyomba korara abana abaiseke ikomi na abamura batano. Korende abanto b'ense emeyio nigo basabire abanto babe riboa erimo, goika nonya nomogabana o Kisisi Mbarati, boigo naba community police. Banyare gosaka ekeombe eke ekeombogano kere ase ebikorwa ebibe bi'obokayayu, ebi biabeire bigosirie goika abana b'esukuru nobaikire, na gokora ebinto otanyare gokwanda. Ekirambauti kiarure ase obotuki bwaye kiarigereirie omochie Nyasae yachire namagoro aye abere.